Tuna ka thil lo chhir tur hi a tak tak a ni a, chuvang chuanin a veng khua leh hming te hi a lo tarlang dawn lo a ni. Nuthangi thil tawn mak tak chu kum sawm panga vel lai a liam tawh ang. Nuthangi chuan a thil tawn mak tak chu a thian min hrilh a. Vawi khat chu ka thiate nen kan ram kal in kan kal na hi a hla vak lo va, kan khu atanga kem hnih vel zet a ni ang, lui lian vak lo hi kan pawh a, he lui hi kan khaw then awm te nen kan in rih na lui a ni a, a lui a dam nuam in naupang ho pawh in chakai thin nan leh sangha man nan an kal nasa thin hle a ni. Kan khua hi khaw lian vak lo a ni a, khaw nuam leh mihring pawh hi inngaihtlâng tak kan ni. Lo nei a, eizawng deuh vek kan nih avangin kan ṭul ve thei hle a ni. Chutia titi paha eng emaw sawi a kan kal lai chuan kan piah lawk lui kam lamah chuan thawm ka kan hre ta a, kan va hawi phei nak chuan sakawr ni mai turah ka ngai hman a, a lianin a pumrua ṭha hle mai a, a ṭial deuh ruk lehnghal a ni. Lui kam leh lam a lawn kai tumin lui kam sang lai ah chuan lawn chhoh tumin a lo bei mek hi lo ni a, hmeichhe hlang tih takah ah hmeichhe hlang tih takah kan hlauin thawm lo chhuahna lam chu kan thlir ta thup ringawt mai a ni. A hnuah mi dang hian a kan sawi liamin hrilhfiah dan chuan Sapui, Sakei, a nih chu min tihsak a kan hlau hnanhawh hle a ni. Heng lai ramah hian ching hniat tak ngial pawh kan hmu ngai tawh si lo a, mak kan ti hle a ni. Hmân deuhah pawh mi pakhat a zan lengdeng pawhin helai lui ah hian lungpui chungah nula hmel tla tak thu lai a hmu tawh a, chu hmeichhia chu a hmel a tha in a sam a sei si a, chu pa pawh chuan a hlau deuh a, a thlir reng mai a, a han pawh mai ngam bik lo a ni. A hnu deuhah chuan. An pan hnaia a hawisawn lek laiin chu hmeichhia chu a lo bo daih hman a ni. A sawi dan chuan thawmhnaw pawh a inbel hmel loin a taksa mawi loh lai chu ka hmu thei chuang lo a, sir lam hawi deuha thut avangin a hnu teh pawh ka hmu thei lo a ni a ti. Mahse a taksa. lang thei ah chuan thawmhnaw inbel awm ang pawh pakhat mah ka hmu loh a ni, a ti a ni. Vawikhat loa kan feh tur Kawmthlangpa nena kan kal chu lui lian lo te kan daikai hman tih ah chuan kei chu a hnung deuh hlekah ka kal zel a, ka piah mai. Ka awmna atanga hlam hnih vel a hla ah chuan thawm ri deuh set set hi ka hria a, ka va hawi phei chuan ka hmuh leh hriat ngai loh pangpar mawi em em mai hi ka va hmu ta thut deuh thut mai a ni. Tunah pawh hin ka mitthla la cham reng, a mawiin chu pangpar chu a par vul chek mai leh nghal a, che lo in ka thlir reng mai a ni. Ka ngaihtuah let leh hian kha pangpar zunah khan ka uai nge ni anga kha pangpar kha min zem ah zawk pawh ka hrethiam lo. Va kal hnaih a va lak pawh kha ka tum chuang lo ka thlir ngawih ngawih tawp mai a ni. Chutia che lo chang lo a ka thlir reng lai chuan ka kalh pui pa chuan a hnung a kal reng kha min hmu lo a niang chu ngaih tha lo i ngaih that loh avanga lo let in ka ding reng lai chu Min lo pawt her chawk in min kai ta hlawk hlawk mai a, ka harh chhuak thut a, mumang ang ruai a ta chu harh chhuak in ka thil hmuh na lam chu va en vat in ka pangpar mawi dang lam em em mai kha ka hmu tawh miah lo. A piah deuh lawk ah chuan thil ri deuh su su chu ka hria a, hnim chu a che dat dat tih ka hmu thei mai a ni. A hnu deuh ah chuan ka kalpui pa chuan ti hian min hrilh a. Rulin a zem ah che a nih kha, awm lo ila chuan kha rul khan a dawlh emaw a chuk hlum daih emaw a ni ang che. Ramsa te hian an saman tur te hi an aikah an aikaih tir ve thei a, awlsam takin an man mai thin a ni, a ti. Ka inthiam loin hlauhna ingaihkhat nghal a, mahse kha rul kha Eng rul nge ni ta ang, eng ti ata hlian nge tih lam chu ka lo hre bik lo a mak em a. Ramsa te hian mihring chenin milo aikah tir, milo aikaih tir thei tih hi ka lo hre ngai miah loh a ni, tiin min hrilh a ni. Tap chhak zawlah chuan thingpui in pah in min hrilh a, kei pawh chuan ka la hriat ngai loh thil a nih avang chuan mak ka ti hle nghe nghe a ni. Nuthangi hian thil tawn mak deuh deuh leh danglam deuh deuh hi a nei nual a, nakinah. Hun remchangah ka lo la tarlang leh zel dawn nia ka lawm e.